Ärsar babanyň ýazdyran Müýn al-Mürit kitabynyň, ýagny müritler üçin gollanma ýurdumyza getiren alym Jepbar Gökleňowdyr. Ony bolsa häzirki türkmen ýazgymyza geçiren arapşynas Nazar Halymowdyr. Ol kitabyň esasy nusgasy Türkiýäniň Ankara müzeýinde saklanýar. Ärsary baba hakynda esasy maglumatlary on ýedinji asyrda ýaşap geçen Abulgazy hanyň Şejere-i Terekime atly kitabyny salgylanmak bolar. Abulgazy Bahadyr han ärsarylaryň aňyrsyny sadyrlara baglaýar. Sadyrlar bolsa Oguz hanyň Dag han atly oglundan gelýän agtygydyr. Dag handan gelýän gara gazydan gelýärler. Ärsarynyň Eýnel gazy, Zeýnel gazy, Mustafa gazy atly üç ogly bolup, Mamabike atly bir gyzy bolupdyr. Eýnel gazydan Töre, Sokman, Laýna we Çarşaň atly agtyklary bolupdyr. Zeýnel gazydan bolsa Gara hem-de Bekewül bolupdyr. Mustafa gazydan bolsa Ulugdepe we Güneş atly agtyklary bolupdyr. Bu ýerde Çarşaň iniň neberesi häzirki Çarşaň etrabynda ýaşaýarlar. Gara we Bekewüliň neberesi bolsa häzirki Garabekül etrabynda, Güneş we Ulugdepaniň neberesi bolsa Owganystan döwletiniň çäginde ýaşaýar. Halk arasynda Ugurjyk Alpa Göroglynyň prototibi hem diýilýär. Şeýdaýynyň bir goşgusynda şeýle diýilýär. Körhan ogly ugurjyk alyp, gyrdy türk ilin at salyp, Görogly oňa at galyp, paç alyp geçdi sagy-soly. Salyrlaryň uly bir bölegi Ugurjyk Alpyň yzyna düşüpdir we Yrak taraplaryna gidipdirler. Emma ol taraplarda oňuşmandan soňra yzyna, ýagny Balkan daglaryna tarap gaýdyp gelipdir. Emma bu ýerde gaty uly ýitgiler hem çekipdir. Abulgazy han öz kitabynda Ogurjyk Alpyň ýazan bir goşgusyny mysal getirýär. Ol goşguda onuň ganlar bilen urşanlygy hem nygtalýar. Gaçyp, Kanly handan kybla sürdüm. Bir ýol aşyp gelgen är öňünde döndüm diýip aýdýar. Soňra hem han öz kitabynda şeýle ýazýar, Salyr ilinden Abul handa Ärtär baý diýen biri bardy. Ol Ürgençde Şyh Şeref hoja, ýagny Horezmiň belli bir din adamy diýip biri bardy. Onuň ýanyna gidip ýalbardy. Aýdanyny kyrk düýe berdi. Kem ýüz tutdy. Arap dilindäki kitaplaryň manysyna düşünmek biz türki halklara kyn düşýär. Eger biziň üçin bir kitap buýursaňyz, diýdi. Şondan soňra şyh birnäçe dini kitaplary terjime edip, olary kitap görnüşinde ýygnap, oňa Müýn al-Mürit diýip at berdi. Ynha, şondan soňra Ärsary bagy baý adyny almaga başlapdyr. Ol kitap hijri ýylynyň Remezan aýynda ýazylyp gutarylypdyr. Bu sene milady ýylyna geçeninde müň üç ýüz on üçünji ýylyň dekabr we müň üç ýüz on dördünji ýylyň ýanwar aýyna gabat gelýär. Şyh Şeref hojanyň mawzoleýi häzirki wagtda Köneürgençde ýerleşýär. Ärsar baba Üstýurtdan uzak bolmadyk ýerde, Tüwer diýen ýerde, ýagny häzirki Tüwer obasynyň golaýynda jaýlanypdyr. Ol galmyklar bilen bolan uruşda ölýär. Sebäp onuň gyzy Mamybike galmyklaryň hökümdary aşyk bolup, gyzyny isläp gelýär. Emma ol gyzyny galmyklara bermeýär. Netijede uly çaknyşyk bolup, ärsarylar ýeňilýär we galmyklaryň hökümdary Mäbibikäni äkitýär. Çaknyşykda Äsar baba wepat bolýar. Muňa soňky wagtda onuň mazarynda geçirilen gazuw-agtaryş işleri doly güwä geçmäge esas döretýär. Rowaýatlarda Alp ata Ärsarynyň, Tekäniň, Ýomudyň we Sarygyň atasy bolanmyş hem-de onuň duşmanlaryny öldüripdir. Onuň aryny almak üçin onuň ogly Sarynyň paýyna düşýär. Şondan soňra oňa Ärsary adyny berýärler. Emma başga hem rowaýat bar. Salyr Gazanyň üç ogly bolupdyr. Saryk, Sary, Janmämet. Bir gün Salyr Gazany duşmanlary öldürip gidipdirler. Şonda Saryk we Sary bir kemsiz ýaraglanýarlar. Janmämet bolsa olara kömek beriji ýagny Teke bolýar. Şol at hem oňa galypdyr we teke diýip ulanylyp başlapdyr. On dördünji asyrlarda ärsarylar salylaryň san taýdan iň köplügi hasap edilipdir. Tekeler, ýomutlar, saryklar san taýdan olardan gaty az ekeni. Sebäp ärsarlara gapdaldan hem ýigrimi bäş uruga ýakyn urug goşulypdyr. Hem-de olar hem özlerini hakyky ärsarlar hasaplapdyrlar. Mundan başga-da mysal hem bar, muňa mysal edip Ürgençli, Garagumly, Gurama, Gazak, Ajam, Garagoýunly, Abdal, Mangit, Wekil, Kenan we başgalar goşulypdyr. Şu wagtda ärsarylarda alty ýüzden gowrak şaha bölünýärler. On dördünji asyryň ýigriminji ýyllarynda Ürgenç hany Sufýan han agyr salgyt salypdyr. Muňa çydam edip bilmän, ärsarylar onuň kyrk wekilini öldüripdir. Şonda bolan söweşde ýene-de ýeňlipdirler we salgyt tölemäge razy bolupdyrlar. Şonda Horasan sadyrlary on alty müň goýun, ärsarylar hem on alty müň goýun, Tekeýomut sarylar bolsa toplam sekiz müň goýun salgyt töläpdirler. Ýagny bu ýerde olar şol taýpalaryň hemmesini toplanyňda hem şolaryň iki essesi diýmegi aňlatýar. On dördünji asyrda hem Uzboýuň suwunyň kesilmegi bilen göçebelik başlanypdyr. Şol wagtlar hem Esen il türkmenleri bolan Ärsarylar, Çowdurlar, Igdirler, Bozajylar, Urunjyklar we Salylydan ybaratdyr. Ynha şu taýda kabahat goşgularda hem meselem Magtymgulynyň goşgusynda hem näme üçin Ärsaýynyň ady agzalyp geçmändir hem diýilýär. Ynha şu taýda hem Esen il türkmenleri we Soýun ile türkmenleriniň ikä bölünmegi hem mysal bolup bilner. Soýun han bu Baty han, ýagny Çingiz hanyň agtygy Çuji hanyň oglunyň lakamydyr. Käbir hüdürlerde hem aýdylýar, Soýun han ilinden gyz getireýin ogluma diýlip, bu hem ol taýpalaryň arasyndaky baglanyşyk doly ýitmändir. we her wagt hem gatnaşyk bolupdyr. Emma şol wagtlar suw ýetmezçiligi zerarly olar Maňgyşlaga we Abulgazy hanyň çapawulyndan gaçyp Lebaba göçüp başlapdyrlar. Lebap sözi bu ýerde leb, dodak, ap, suw, ýagny Lebap, suwuň ýakasy, suw ýakasy diýmegi aňlatýar. Şol döwürde Ärsary name diýen hem kitap bolupdyr. Emma bu kitap hem müň dokuz ýüz nji ýylyň göçebeliginde elden çykypdyr we ýok bolupdyr. Emma şu wagt onuň golýazmasy owgan türkmenlerinde bar diýip çaklanýar. Emma türkmenlerimizde Öňden gelýän bir nakyl bar. Türkmeni göçürjek bolsaň, gapdalyndan göç geçir diýlipdir. Şol wagtlar obalarda sözi geçýän adam goşunyny döwüp göçe saýlansa, hemmeler onuň yzyna düşüpdirler. Muňa mysal edip hem Halaşly halypa Gyzylaýagyň ýüz müň oýlusy, belki-de iki ýüz müň Öýlüsi bolmalydyr. Owganystana ol ýerden hem Türkiýä ýaýrandygy aýdylyp bilner. Ondan başga-da, bu taryhy öwrenmäge Buhara eminiň ýazdyran Ilnama atly eseri hem bar. Bu eserde hem haýsy iliň uruglary, tireleri we nirede ýaşandygy aýyl-saýyl edilýär. Häzirki wagtda ärsarylar Kerki, Halaç, Hojambaz, Garabekül, Saýat, Çarşaň etraplarynda, Mary, Balkan welaýatlarynda, Maňgyşlakda az kem bolsalar, olar Maňgyşlakda başga halklaryň düzümine garyşyp gitdiler. Özbegistanyň hem Buhara we Surhanderýa welaýatlarynda, Täjigistanyň hem birnäçe raýonlarynda ýaşaýarlar. Owganystanyň hem ýedi welaýatynda gadymdan oturymly ärsarlar köp we muňa ruslardan gaçyp gidenler hem goşulýarlar. Köp ýerler türkmen watanyna goşulandyr, emma giden ýerler, ýitirilen ýerler hakynda hiç kim hem agzanok. Beýik türkmen taýpalarynyň gelen ýeri bolan, dörän ýeri bolan Maňgyşlak hem gitdi. Ýogsa şol ýer häzirki türkmen taýpalarynyň kemala gelen ýeridir. Geçen asyryň başlarynda hem ol Maňgyşlak bolup Türkmenistanyň düzümine girýärdi. Ýa-da beýik şahyr Magtymgulynyň mazary, ýaşan ýerleri hem ýat ýurtda galdy. Her wagt Watan diýip aglan şahyr Bitewi türkmen döwletini islän şahyr heýdir pikir edenmidir, Mazarym ýat ýurtda galar diýýär. Dogry, ol ýeke däl, ol ýerde millionlarça türkmen ýaşaýar. Emma häzir hem olar başga döwlete bakna bolmagyna galýar. Tireler gardaşdyr, urug ýarydyr, Ykballar ters gelmez, hakyň nurudyr. Mertler ata çyksa, söweş ýarydyr. Ýow üstünden ýörär ýoly türkmeniň. Bir wagtlar türkmeniň agzyny azaranda hanlar soltanlar olary diňe tire taýpy parazlygyň üsti bilen ýeňip bilipdirler. Howwa dostlar, ol günler yzda galdy hem-de biz şu wagt beýik we garaşsyz, baky bitirek Türkmenistan döwletiniň saýasynda agzybir we jem bolup ýaşamagymyz Onuň miwesidir. Käbir ýerlerde aýdylýar, Gaýgysyz Atabaýew eline ýarag alyp, Türkmenistanyň giňelmegine hem-de türkmen däl halklaryň hem türkmen diýip kabul edilmegine goşant goşdy diýip aýdylýar. Bu näderejede dogrudyr, hiç bir ýazgy we delil ýok, emma onuň türkmen halkyna eden zähmeti uludyr.